Why lecturers for Delta tertiary institutions no dey go strike? Professor Tonukari, welcome to CNOC Media. We wan thank country people wey need dey view our channels. But if you never subscribe, abeg make you do so now. Make you put on your notification button

And na this one so, the State Commissioner for Higher Education, Professor Nyeruwo Tonukari, come dey give the reason why the schools for Delta State no dey go on strike. According to am, e say lecturers for Delta state-owned tertiary institutions no get any reason to embark on strike actions because dem dey pay dem well and dem dey work well for a well-funded academic environment. Na so di state commissioner for higher education, Professor Nyeruwo Dunukari dey tok. E dey tok dis one during a public affairs programme for one radio station for Asaba. Professor Tonukari come attribute di industrial harmony for Delta State higher institutions,

According to am, e say lecturers no dey go on strike for Delta State. E say they are well paid, far better than their counterparts in other states of the federation. E say they no go fit participate for ASUU strike because dem no get any reason to do so. E come note say di governor consis ten t funding of accreditation exercises e don ensure di continuous expansion of academic programmes wit ova forty new programmes wey dem don introduce since di inception of di Oberewori administration. He say Delta tertiary institutions dey admit di highest number of hundred level students for di kontri due to di increase in programmes and institutions. He say in di past year alone, he say dem admit over twenty five thousand students. He say presently dem get over ninety thousand students for Delta state owned tertiary institutions. Di commissioner come tok say di improved standard of education and moral discipline for Delta schools e don lead many parents from across Nigeria to seek transfers for dia children into Delta institutions. E come commend di govnor say e prioritise infrastructure funding E come dey cite di construction and commissioning of key facilities for Denis Osadebe University, Southern Delta University Ozoro and Delta State University Abraka among odas. Govnor Oborowori According to am, say e don employ over six hundred academic and non-academic staff across di tertiary institutions for just two years wen e don dey government. As e dey address di recent controversy wen e dey surround di suspension of di rector of Delta State Polytechnic, Ogbashoko, Professor Emmanuel Achwenu e come describe di action of di institution governing council say e dey ultra vires. Di governing council e say dem go only recommend disciplinary measures. E say na only di state governor as visitor to di institution na get di authority to suspend or discipline a rector, di commissioner maintain. E come dey highlight di state growing academic reputation. Professor Tolukari come explain say di name change from Delta State University of Science and Technology, Ozoro, to Southern Delta University say na to facilitate broader academic programme development and accreditation by di National University Commission, NUC. E come reveal say plans dey underway to establish faculties of law, arts and social sciences for di Orurupe campus. On innovation, e come note say a fuel-powered light generator prototype Dem don develop am by lecturers and students for Delta State Polytechnic, Otefe Ogara say with government support to improve and potentially mass produce the invention. Tonukari come conclude come dey praise Governor Oberewori governance style E come tok say Delta remain a front runner for infrastructure development, transparency, accountability and economic transformation not only for Nigeria but for di sub-Saharan Africa. Kontri pipo, dis tok by di Commissioner for Education, Professor Nyeruwo Tunukariso Na you know di true testament of how di state don manage to keep im schools from joining Asuu strikes. Dat na why anybody wen e enta dis schools, weda di universities or colleges of education, dem fit dey assured say the time wey dem go take come out na dem go take come out asu strike e no dey affect the institution so that one na plus for the government of the state more so as asu strike don even dey rare these days e no be like as e be before So the commissioner statement so na a good public relations for the state government because recently tori dey come say ASUU don threaten to go on strike. You go discover say even when other states go carry that thing for head, Delta state schools go dey session. That na why many students like the commissioner dey talk dem don take transfers to universities and colleges of education and polytechnics for di state so dat if na two year programme four year programme five years programme as di case may be dem dey assured say dem no go stay longer dan dat date and dat itself e dey help educational planning and development. As lofty as di credentials of Delta-owned institutions be, e go good once di state do all in dia power to maintain di clean academic records wey dem get. E go also good dat di systems wey dem don put in place to ensure say di academic calendar dey undisturbed and disrupted make dem ensure say dat system e stand well to last di test of time. Dat way, oda states go likely copy di Delta model